Tũrenda ũkĩarĩrĩrie maũndũ merĩ matatũ, ũhoro wa ũtungata na ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. So, Mr. Ndirango, karibu sana. Asante sana Maina wa Nyambura. Ĩĩ. Mwĩrori wa Maina wa Nyambura Media. Ehe. Nĩ kwenda kũgwata ũgeni ithaa-inĩ rĩrĩ thĩinĩ wa mũtambo ũyũ. Ha marĩtwa njĩtagwo Evangelist James Ndirango. Ndungataga na kanitha wa AIPC Bahati Cathedral. Kũu nĩkuo ngoretwo ngĩtungata. Na njĩkaga ũguo ndĩ mũhonoku na nyendete Mwathani. Nĩ ngwenda gũgũkaribisha thĩinĩ wa ndũmĩrĩri itũ kana topic itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na ngwendaga twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ kwĩyamũra na kwĩhotha kwĩ Ngai, kana kĩndũ gĩtagwo separation and dedication, nĩ tondũ maita maingĩ nĩ tũtungataga Ngai mũnene mũno, no andũ marora ũnene wa Ngai witũ hihi makawaga, no thĩna ti Ngai, thĩna nĩ ithuĩ kũremwo nĩ kũiga standard iria Ngai angĩenda. Na tũtanathiĩ na mbere na ndereti itũ, Ningĩ na tũgĩe na kĩugo gĩkuhĩ mũno kĩa mahoya, na Ngai nĩgũtũrathima tũgĩthiĩ na mbere. Rekei tũcokie ngatho. Baba mwega na mũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo, nĩtũkwenda gũgũtĩa na gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa wega waku na wĩhokeku waku mũingĩ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa tha ciaku itangĩgereka iria ũtũkinyĩrĩirie mũthamaki mwega. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa mweke ũyũ watũhe mũthamaki mwega nĩgetha twarie ciugo ciaku. Twahoya roho waku mũtheru atũtongorie na atwathe, ũcio ũguũragia meciria maku mũthamaki mwega gũgĩtũkĩra kũrĩ ithuĩ. Tũhoya kiugo gĩkĩ gĩa tũkoria hwainĩ wa ũmũthĩ kĩgĩe na ũhurũko thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ gĩtũteithie gũkwenda na gũkwĩyamũrĩra mũthamaki mwega nĩ tondũ wa gũtũthurire na ũgĩtwamũra nĩgetha tuonanagie mawĩko maku tũrĩa ũgĩte thĩinĩ wa kiugo gĩaku mũthamaki mwega gĩtũteithie tũgĩthiĩ na mbere na kwaria kũgĩa na ũtaũku na ũgũria wa kiugo gĩaku tũrĩa ũngĩ na kwagĩrĩire naguo ũndũ ũtũwe kuma wa ũtuĩka gũkũrehera ũgoci na nĩ kũrĩ na ũku na kwamũrũguo twana twacokia ngatho Amen. amen So, wauga tũraria ũhoro wa Kwĩyamũra. Na kwĩhotha kwĩ Ngai. Kwĩyamũra na kwĩhotha. Ĩĩ. So ti kwĩyamũra na gwĩtheria. Kwĩyamũra nĩ ũndũ ũmwe na gwĩtheria. Nĩ icigo ikuhanĩrĩirie mũno. No Kwĩyamũra ciĩga na ngũrani gwĩtheria. nene. Ĩĩ. Kwĩyamũra na gwĩtheria nĩ icigo ikuhanĩrĩirie mũno. Ehe. Tondũ Ngai endaga twambe twĩyamũre, Ehe. Coke twĩtherie, wĩtherie. tũcoke rĩu twĩhothe kũrĩ we. Coke Nĩgetha ahote wĩhothe. gũtũhũthĩra. So tũrathiĩ process, wĩyamũre, Ĩĩ. wĩtherie, Ĩĩ. coke wĩ, Wĩhothe. wĩhothe. Ĩĩ. Haya, rĩu tũgũkĩanjia na kwĩyamũra, tũmenye kwĩyamũra nĩ gwĩka atĩa, kana Ngai endaga meyamũre na ũndũ ũhana atĩa. Nĩkĩ kwĩyamũra nĩ njiguaga kũrĩ kwa mĩthemba mĩingĩ? Gũkũ kanitha-inĩ nĩ kũrĩ andũ amũre, andũ acio nĩ andũ meyamũrĩte. So nĩ ũgĩtũtarĩria ũgĩtwĩre kĩrĩkanĩro gĩkĩ kiugĩte atĩa ũhoro wa kwĩyamũra, kana Ngai endaga twĩyamũre na njĩra ĩrĩkũ? Yes. Eh, tũkĩthiĩ na njĩra nguhĩ mũno mũndũ ũgwĩtwo maina wa nyambura kwĩyamũra nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ gwĩtenganisha na ũhũthĩri wa ũndũire kana mũ- kĩndũ kĩigĩtwo kando kĩhũthĩrwo na ũndũ ũtarĩ hũthĩire gũkũ- kũhũthĩrwo maita marĩa mangĩ Yes. ũngĩciria ũhoro wa ngai rĩrĩa yarehaga ũhoro wa ũthĩnjĩri ngai thĩinĩ wa nyũmba ya isiraeli arĩrie ndungata yake yetagwo musa akĩmwĩra atĩrĩrĩ amũra haruni na ariũ ake ũmatherie nĩgetha matungatage thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Harũni na ariũ ake maarĩ o andũ a kawaida ta Musa na Aisiraeli arĩa angĩ. No nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai eendaga marute-rĩ, Ngai akiuga maamũrwo matenganĩcwo na andũ a kawaida nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa meetagĩrwo nĩ Ngai wa gũtungata thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano. Na ingĩenda twambĩrĩrie gathabarĩ kanini ka mũndũ wĩtagwo Jakubu mũndũ tũĩ mũno, nĩ ũmarĩ ingĩenda twambĩrĩrie na maandĩko marĩ thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 35. Kĩambĩrĩria Eh, Genesis mĩrongo ĩtatũ na ithano tũthome mwini wa kerĩ nginya wa gatano na maandĩko ma Ngai maraiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo Jakubu akĩra andũ a nyũmba yake ona andũ arĩa othe marĩ hamwe nake atĩrĩ eheriai ngai cia kũngĩ iria irĩ thĩinĩ wanyu mũtigane nacio mwĩtherie na mũrute nguo cia cia na mũrute nguo iria mwĩhumbĩte mwĩkĩre ingĩ Mũũkĩre twambate tũthiĩ Betheli ngakĩre Ngai kĩgongona kuo, o we ũrĩa wanjookeirie ũhoro mũthenya ũrĩa ndaarĩ na thĩĩna, akĩĩmenyerera ndĩ njĩrainĩ ĩrĩa ndaagerete. Andũ acio magĩkĩnengera Jakubu ngai cia kũngĩ iria ciothe maarĩ nacio, o na icũhĩ iria ciarĩ matũ mao, nake Jakubu agĩcithika gĩtinainĩ kĩa mũgandi ũrĩa wakuhanĩrĩirie na Shekemu. Thuutha wa ũguo makĩgwata rũgendo, na andũ arĩa maatũire matũũra marĩa maamarigicĩirie mĩena yothe, Makĩgwatwo nĩ guoya mũnene na matiigana kũrũmĩrĩra ariũ a Jakubu. Mwathani akumio. Amen. Ciugo icio twaria cirarĩ ũhoro wa Ithe witũ wa wĩtĩkio kana ũmwe wa patriarchs Yes. wetagwo Jakubu ũrĩa warĩ mũriũ wa Isaka. Na haha twathoma tũgĩthoma maandĩko maya-rĩ, Jakubu akoretwo makwa mama we wetagwo Labani, no nĩ mũkũririkana ũhoro wa Jakubu mahĩtania na mũrũ wa nyina wetagwo Esau, amũtunya ũrigithathi, nĩ orĩire kwa mama we wetagwo Labani. Na hĩndĩ ĩrĩa arĩ njĩra-inĩ agĩthiĩ kwa Labani-rĩ, Nĩ aakinyire handũ Maandĩko ma Ngai moigaga agĩthũĩrũo nĩ riũa, na mũraika wa Ngai akĩmuumĩrĩra. Na Jakubu atoka o handũ hau haarĩ na presence ya Ngai-rĩ, akĩĩhĩta mwĩhĩtwa akĩra Ngai, Ũngĩkandwara, ũũhe irio cia kũrĩa, na nguo cia kwĩhumba, na ũkahũndũra nyũmba ya baba ndĩ na thayũ, handũ haha-rĩ, nĩ hagaatua nyũmba yaku, na icunjĩ cia ikũmi ciothe nĩho ngaakũrutagĩra. Ũguo Jakubu nĩ marĩa mwĩhĩtwa na Ngai, na atiga handaihiga handũ haha, erekeire kwa mamawe Labani. Na thutha wa gũikara kwa Labani kwa ihinda-rĩ, nĩakinyire hĩndĩ Ngai akĩmuumĩrĩra akĩmũririkania mũhĩtwa ĩrĩa ehĩtĩte, akiuma, Rĩu nĩngwenda ũkĩre ũthiĩ, ũcoke Betheli, ũkanjakĩre kĩgongona. Ũguo tũkĩingĩra thĩinĩ wa chapter 35, mũndũ ũgwĩtwo Jakubu nĩaumĩte kwa mamawe, na rĩu arĩ thabarĩ-inĩ ya gũcoka Betheli, nĩgetha akahingĩrie Ngai mwĩhĩtwa wa kũmwakĩra kĩgongona. na haha twathoma ũngĩthoma hii chapter ta ithatũ ciĩ na hau thutha rĩ nĩ ũgũkora ka- kana chapter ĩyo thutha ya 34 rĩ nĩ ũgũkora he ũndũ wahapeneire jakubu kana he ũndũ wekekeire ciana cia jakubu tondũ mũirĩtu ũmwe wake wetagwo daina makinya itũra rĩrĩa rĩtagwo shekemu nĩ athire akĩnyitwo kĩa hinya nĩ andũ a rũrĩrĩ rũu noguo jakubu ũndũ ũcio ũkĩmũrakaria mũno na ariũ ake makĩrakario nĩ ũhoro ũcio mũno na anake erĩ a jakubu ũmwe wetagwo juda na ũngĩ wetagwo lewi magĩthugunda ũrĩa mekwĩrĩhĩria nĩ tondũ ũrĩa mũrũ wa nyina mwarĩ wa nyina ekĩtwo akanyitwo kĩa hinya tondũ ũndũ ũcio warĩ wa thoni mũno thĩinĩ wa isiraeli na ndũngĩetĩkĩrĩkire ũguo makĩgĩa ngwata kĩrĩkanĩro na itũũra na andũ a gũkũ shekemu atĩ arũme othe nĩgetha magĩe na ũiguano na mahikanagie arũme othe marue no ĩndĩ andũ aya mamakungĩirie wara tondũ maandĩko ma ngai maigaga thutha wa thikũ ithatũ rĩrĩa arũme aya maarĩ na ruo rĩ mũndũ ũgwĩtwara wĩ na Juda magĩthiĩ kũrĩa makĩũraga arũme othe nĩgetha mereherie ũru ũrĩa wekĩtwo nĩ andũ wa wekĩtwo mwarĩ wa nyina nĩ andũ a gũkũ Shekemu na ũndũ ũcio nĩ wathĩnirie mũndũ ũgwĩtwo Jakubu mũno na arora hihi nyũmba yake akĩona nĩ andũ anini mũno na agĩciria hihi andũ aya mangĩcia kũmatharĩkĩra nĩ mekũmanina na marĩ hau rĩu nĩho twathoma thĩinĩ wa chapter 35 ngai akĩra jakubu atĩrĩrĩ ĩra andũ aku andũ a nyũmba yaku metherie yani meamũre mũcoke mwĩtherie nĩgetha ũthiĩ betheli ũkanjakĩre kĩgongona andũ aya mathiaga kũruta wĩra wa gwakĩra ngai kĩgongona ũguo warĩ ngai wĩra mwamũre na wĩra ũtarĩ o wa kawaida na ngai acũthĩrĩria akĩona atĩrĩrĩ Jakubu na andũ ake ũrĩa mahana-rĩ, matingĩnjakĩra kĩgongona mahana ũguo. Nĩ marabatara mambe meyamũre, macoke metherie, nĩgetha matuĩke qualified kũruta wĩra ũrĩa ndametagĩra, Ngai ametagĩra. Ũguo andũ aya kĩndũ kĩa mbere, Ngai amerie mwambe mwe- mwe- mweyamũre, mũcoke mwĩtherie, mũthiĩ Betheli, mũkanjakĩre kĩgongona. Mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Nyambura mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twakagĩra Ngai magongona kũndũ kũingĩ. No kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũkoragwo twambĩte gwĩtheria na kwĩyamũra, hihi gĩ kĩgongona kĩa mũciĩ, kana gĩ kĩgongona gĩa kanitha-inĩ, kana gĩ kĩgongona kĩa harĩa ũtungataga? Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ũtanamba gwakĩra Ngai kĩgongona-rĩ, ĩ hihi nĩ wambaga gwĩtheria na kwĩyamũra na kwĩheana kwĩ Ngai ũyũ nĩ getha mũcemanagie nake? Tondũ kĩgongona ti handũ ha kawainda, nĩ handũ haku ha gũtũma, haku we ha gũtũngana na Ngai. Ũguo mũndũ ũgwĩtwo Jakubu-rĩ, eeririe nyũmba yake yothe, akĩmĩcookanĩrĩria, akĩmera atĩrĩrĩ, Ambai mweherie ngai cia kũngĩ iria ciĩ thĩinĩ wanyu. Na hihi mũndũ no eyũrie atĩrĩrĩ, 'Ngai ici cia kũngĩ-rĩ, andũ aya maacirutĩte kũ? Na mũndũ ũgwĩtwo Jakubu athathayage Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ũngĩthoma kĩambĩrĩria na hau thutha thĩinĩ wa mũrango wa 31, mwena-inĩ wa ikũmi na kenda hĩndĩ ĩrĩa andũ aya matũire kuma kwa mũndũ wĩtagwo rabani mũtumia ũmwe wa jakubu wetagwo rakeli he ngai oire cia ithe wetagwo rabani ciarĩ cia mĩhianano na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo rabani amakinyĩrire rĩ rea mũndũ ũgwĩtwo rakeli rĩ ndaigana gũcokia ngai ici kũrĩ ithe ũguo arĩ o nacio nginya hĩndĩ ĩno andũ aya mathiĩ itũra rĩa shekemu kĩndũ kĩngĩ kĩamagwatirie thahu rĩ andũ aya nĩ moraganire ũguo nĩ mahutĩtie ciimba na ũndũ ũcio thĩinĩ wa mũhĩrĩga wa ayahudi Nĩ watũmaga mũndũ agwatwo nĩ thahu. Ũguo andũ aya maarĩ athahu, maarĩ andũ maatukanĩte, matingĩahotire gwĩtĩkĩrĩka gwakĩra Ngai kĩgongona. Na nĩkĩo Jakubu aramera atĩrĩrĩ, Ambai mweherie ngai cia kũngĩ. Tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wĩ ũiru, ndagayanaga ũgooci na mũndũ. Ũguo Ngai nĩ amenyaga andũ aya mena ngai cia kũngĩ matingĩhota kũmũtungata wega. Na nĩgetha ĩkorũo ĩĩ caĩni ya kwĩhotha kwĩ Ngai-rĩ, no nginya mangĩambire meherie ngai iria maarĩ nacio cia kũngĩ. Yes.

Eh, amũrĩ- nĩ aratungata ngai na hakahoka mbia ciake ũguo ngoro yake ndĩrĩ he ngai e ika Aca. tondũ mũndũ ũrehoka ngai e wika rĩ ndangĩhoka mbia ciake gũkwa he mũndũ enda gũteithio handũ no nĩ arahoya na nĩ arehoka mũteti burani nĩ ekũmũnyita guoko ũguo na mũndũ ũrĩa ũrehoka kũnyita guoko rĩ no atuĩke ta mũhianano ũngĩ ũguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ ndũtuĩte matua mega ma kwĩhoka ngai wiki ũguo ndwĩyamũrĩte no ũkĩhotha kwĩ ngai na nĩkĩo jakubu eririe andũ aya kĩndũ kĩa mbere Kĩambe mwambe kĩa mweherie mbere. ngai cia kũngĩ tondũ ngai ũrĩa tũrathiĩ gũtungata ndangĩtungatwo na gũtungatwo ngai ingĩ andũ aya nĩ ma- ũndũ he ũndũ ũmwe ndĩraracokire korani nĩ meamerire marute nginya icũhĩ ciao cia matũ Cia matũ. na mũndũ no eyũrie atĩrĩrĩ icũhĩ na nĩ cia kwĩgemia rĩ ciokanĩra hana ũhoro wa kwĩyamũrĩra ngai Kwĩyamũrĩra, no yes. ũngĩtuĩria thĩinĩ wa kaca hĩndĩ ĩyo rĩ icũhĩ ici nĩ ciekĩragwo cihana ta ithitũ cia gũkũgitĩra kuma kũrĩ maũru ũguo itiakoragwo cirĩ icio cia kwĩgemia ingĩ ciakoragwo ciĩ na ũhoro wogo wa thĩinĩ wacio ihana ta indo cia kwĩgitĩra kuma kũrĩ ngai ingĩ koguo na njĩra ĩngĩ ciakoragwo cirĩ o mĩthemba ya mĩhianano Toguo tũngĩrora rĩu ta, ta ũmũthĩ harĩa rĩu maica makinyĩte rĩ, Ĩĩ. no ĩrĩ andũ moke kana meyamũrĩre Ngai matungate matarĩ na makeups, matarĩ na kwĩgemia. Nĩ ũkuona ta ma- hihi mangĩhota kuelewa atĩ Icio ti ngai ingĩ kana no meyamũre matungate Ngai ta ũrĩa Ngai atungatagwo tene. Thĩna wa indo icio-rĩ, itiarĩ na thĩna, mĩgathĩ kana indo icio, icũhĩ cia matũ-rĩ, thĩna ndwarĩ icũhĩ icio cienyewe, tondũ korwo muoroto wacio warĩ wa kwĩgemia-rĩ, warĩ mwega. No andũ aya maita maingĩ wakoraga mekĩrĩte inyamũ ici ihana ta ithitũ cia kwĩgitĩra, ũguo gĩtiekĩrĩtwo nĩ tondũ wa kwĩgemia, gĩkĩrĩtwo kĩhana ta hinya wa mũthemba wa gũkũgitĩra kuma kũrĩ hinya ũngĩ fulani hihi ũngĩkũ affect kana ũngĩhutia maica maku na njĩra ĩtarĩ njega. Ũguo gĩtiakoragwo tu o gĩ gĩa kwĩgemia, no gwĩtĩkia mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, korũo gĩekĩrũo gĩ gĩa kwĩgemia-rĩ, gĩtarĩ na ũndũ ũngĩ kĩrongoreirio-rĩ, ũndũ ũcio ndũngĩgiria Ngai atũigue. Yes. Yes. No andũ haha wagweta ha mbia, ngwĩciria mbia, mbia nĩcio ciarehire maũndũ maingĩ mũno. Ũkoraga mũndũ yes, nĩ aratungata, no muoroto wake-rĩ, ti kĩrĩa arakũhe, arahe andũ kana information ĩrĩa arakinyĩria andũ. Aratungata nĩ tondũ he kĩndũ arĩona baadaye. Ah, na tondũ maũndũ nĩ magĩũkire no gĩtuĩkaga thikũ ici ndungata cikĩrĩage kana tiguo kĩrĩkanĩro kiugĩte Nĩguo, nĩguo, ndungata ĩrĩ mbĩ ya, mbĩ ya kanitha ĩrĩ yakũ nĩguo kanitha so hihi andũ aya nĩ meyamũrĩire ngai kana hihi no matungate mena muoroto wa gũkorwo mbia ciĩ mbere gũkĩra kiugo kĩo kĩa ngai andũ acio nĩ meyamũrĩte Ngwĩciria Maina kĩndũ kĩrĩa Ngai witũ aroraga mũno-rĩ, nĩ ngoro ya mũndũ. Ngoro ya- Tondũ Ngai ndahana ta mũndũ, Ngai we maandĩko make moigaga athimaga ngoro. Ũguo Ngai nĩ ambaga agatuĩria atĩrĩrĩ, muoroto waku waku ũkĩmũtungata-rĩ, Yes. ũramũtungata tondũ nĩ Ngai, kana ũramũtungata nĩ tondũ wa kĩndũ kĩrĩa gĩkuumana na ũtungata ũcio. ũtungata ũcio. Tondũ ũngĩkorwo ũramũtungata nĩ tondũ wa kĩndũ kĩrĩa ũkuona thutha wa ũtungata-rĩ, no gũkorwo ndwĩyamũrĩire Ngai, ũrahũra wĩra ũcio tarĩ o wĩra ũngĩ wa kawaida. Yes. kana ta arĩ o biacara Arĩ o ya biacara kawaida. ĩrĩa ĩngĩ. Ũguo ũndũ ũrĩa Ngai arenda ona tũkĩanjĩrĩria mwaka ũyũ mwerũ tondũ rĩu tũkĩrĩ mwaka mwerũ rĩ, Ĩĩ. kwĩyamũra. kwĩyamũra na kwĩhoka ngai we wiki na kũmũtua atĩ we ũcio nĩwe mwĩhoko waku Ĩĩ. ũguo jakubu akĩra andũ aya ambai mweherie ngai icio ciothe cia cia kũngĩ mwathani Mwambe akumio mwĩtherie. nĩgetha mĩamũrĩre ngai ũmwe tu ũrĩa ũtũraga muoyo tondũ ũngĩtungata ngai na ũtungate kĩndũ kĩngĩ ũguo nĩ kuonania ndwĩyamũrĩire ngai Nĩ na divided attention kana nĩ wĩhothete kwĩ mĩena ĩrĩ. Kwĩyamũrĩra Ngai nĩ kuuga atĩrĩrĩ, wĩ na Ngai o ro ũmwe tu ũrĩa ũratungata ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ũguo nĩ getha ũmwĩyamũrĩre rĩ, no nginya wambe weherie ngai cia kũngĩ. Ũndũ wa kerĩ Abeli aamerire mambe metherie. Ũngĩthoma thĩinĩ wa maandĩko makũrũ rĩ, makĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa Leviticus rĩ, nĩ ũgũkora he maũndũ maatũmaga mũndũ agwatwo nĩ thahu. Na ta ũguo tũkuugĩte hau mbere-rĩ, andũ aya makoretwo marĩkia kũũragana itũũra rĩa Shekemu, ũguo nĩmahutĩtie ciimba. Na njĩra ĩmwe ya gwĩtheria hĩndĩ ĩyo-rĩ, yakoragwo ĩ ya gũthambia mĩĩrĩ physically na maaĩ. Ũguo Ngai akĩra andũ aya atĩrĩ, amba, Jakubu akĩra andũ a nyũmba yake, Ambai mwĩtherie. Mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo he kĩndũ kĩanagĩria Ngai atũhũthĩre, nĩ mehia marĩa makoragwo thĩinĩ witũ. Na ta rĩu-rĩ, nĩũkoraga atĩrĩrĩ, tondũ andũ no andũ-rĩ, gatagatĩ ka wiki-rĩ, me maũndũ-inĩ mao ũgakora mũndũ ũcio nĩ ararumanire mũndũ ũcio nĩ aratharĩtie ah, mũndũ ũcio nĩ aratunyĩte mũndũ mũndũ ũcio nĩ araigĩrĩire mũndũ handũ kĩgenyo ona kana nĩ aranyitithirie mũndũ Ah, mũndũ ũcio agĩũka kanitha-inĩ mũthenya wa Sunday rĩ oka gũtungata ngai ũrĩkũ mũndũ ũcio abatiĩ kwamba gwĩka atĩa nĩguo etĩkĩrĩke tondũ ta rĩu haha nĩ ũrauga wega njakubu ũngĩthoma hau thutha 34 ah, mũndũ wĩtagwo hamoru na na mũrũ wake shekemu Aa, nĩo moragĩtwo Ĩĩ. nĩ nĩ tondũ Hamoru nĩakomete na mwarĩ wa nyina wa Jakubu Ĩĩ. kĩa hinya Ĩĩ. na Aisiraeli matiĩtĩkĩrĩtie ũguo Ĩĩ. so nĩmambĩte magakorwo mena gĩko na Ĩĩ. thahu nĩ ũndũ wa kũragana Ĩĩ. toguo andũ acio merwo mambe metherie nĩguo makinya harĩa Ĩĩ. ĩ hihi ũmũthĩ wa mũthenya ũyũ ta rĩu wa kawaida ũũ tũrĩ rĩ Ĩĩ. andũ nĩmabatiĩ kwamba gwĩtheria maũndũ marĩa magerera wiki ĩyo magĩũka gũtungata kana ngwenda kuga atĩrĩ maina wa nyambura ngai witũ ndacenjagia maandĩko make maigaga nĩwe ira ũmũthĩ na tene na tene Yes. ũguo ngai ũyũ wandimandaga andũ aya mambe metherie rĩ ona ũmũthĩ ndarĩ aracenjia na nĩ andĩte nginya mũndũ ũgwĩtwo musa akamwĩra arĩa othe marĩthengagĩrĩra hakuhĩ na niĩ no nginya metherie meyamũre ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa betũrũ nĩ arĩtie akaiga atĩrĩrĩ no nginya mũtuĩke atheru tondũ niĩ na niĩ ndĩ mũtheru ũguo ngai nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ athengera ũhoro wa ũtheru Ũguo Ngai nginya mũthenya wa ũmũthĩ no arandimandi twambe twĩtherie tũtanathengerera mbere yake. Ũguo nĩ wega kwamba kwĩyũria atĩrĩ, ndanamba gũtungata Ngai-rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ maya mangwatĩtie thahu? Maũndũ mau ngetheria kuma kũrĩ mo na njĩra ya kũhera. Reke tũmenye, ta rĩu andũ arĩa mahikanĩtie-rĩ, andũ acio nĩ makĩonanaga tũkĩaria ũcararũkũ. Andũ acio no monane Saturday na Sunday maroke kĩgongona-inĩ? Kana rĩngĩ wĩ ta mũhunjia ta rĩu ũguo we wĩ evangelist-rĩ, no onane na mũndũ waku Saturday, ũtukũ na rũcinĩ ũcoke ũroke kĩgongona-inĩ gũtungata Eh, ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga hena niĩ- mahĩtia ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga rĩ rĩrĩa tarĩu niĩ tũngĩkorwo twĩna mũtumia wakwa rĩ kĩndũ kĩa mbere ti gũtharia tũratharia Yes. tondũ maandĩko ma ngai manjĩrĩte atĩrĩrĩ rĩrĩa twahikithanirio rĩ twagwatithanirio tũgĩtuĩka kĩndũ kĩmwe ũguo kongo- nĩ- angĩkorwo nĩ mũndũ na mũtumia wake rĩ hatirĩ mahĩtia meho mũndũ ũcio hatirĩ gwĩthahia ethahĩtie Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩthũka nĩ ũndũ ũngĩ ũhihi nja wa kĩhiko nĩ mũndũ ũratungata, kana hihi ona andũ matahikanĩtie na nĩ maratungata, ũhoro wa gũkomania, ũcio nĩ wĩhia na nĩ thahu mbere ya Ngai. No kũngĩkorwo nĩ andũ marĩ kĩhiko-inĩ, gũtirĩ mũgiro ta ũcio, tondũ andũ acio nĩ marĩkĩtie gũtuĩka kĩndũ kĩmwe na matingĩthahania. Matingĩthahania. Toguo na moko gũtungata hatirĩ ũndũ mũru. Thĩna nĩ ũyũ wĩ nja wa kĩhiko ti mũndũ ndahikanĩtie ndahikĩte, no...

Tũgĩthiĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ Ũndũ ũcio- kwĩyamũra. Ĩĩ, ũndũ ũcio ũngĩ Kana amerire gwĩtheria. rĩ amerire atĩrĩ mũcenjie nguo cianyu na hihi mũndũ nĩwe yũria atĩrĩrĩ nguo ciacenjio ciake Yes. kana nguo ciarĩ na maana ĩrĩkũ thĩinĩ wa maandĩko makũrũ maandĩko mangĩ matũra atĩrĩ yani ngĩtuĩria ũhoro wa maandĩko rĩ ũkoraga maandĩko maya makũrũ rĩ makorwo meta gĩcicio kĩa maũndũ marĩa makoneka thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ Ĩĩ. ũguo mũndũ ũyũ akĩmera atĩrĩ ambai mũcenjie nguo cianyu mwĩkĩre mwĩhumbe nguo ingĩ Ĩĩ. na ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa efeso inya rĩ Ũthome kuma mũrainĩ wa 22 rĩ nĩ ũkora ndungata ya Ngai ĩgĩtwo Paulo ĩkwĩra andũ a Efeso atĩrĩrĩ Aefeso 4 Aefeso 4 mwari wa 22 wa wa 22 nginya wa 24 Ĩĩ. nĩ ũkora ndungata ya Ngai ĩtagwo Paulo ĩkĩra andũ a Efeso atĩrĩrĩ Ĩĩ. mwĩyaũrei mũndũ ũrĩa wa tene ũrĩa ũthũkĩtio nĩ merirĩria moru ma mwĩrĩ Na mwĩhumbe mũndũ ũngĩ mwerũ ũrĩa ũhaanaine na Kristo. Ta ũguo rĩu Ũguo-rĩ, haha ti nguo ya kawaida. Rĩu haha ti nguo ya kawaida Ĩrĩa matukũ-inĩ maya tũĩ. tũrĩ. Ehe. Nĩ kwĩyaũra mĩtugo ya tene Ehe. ĩrĩa ĩtegamaine na kwĩyamũrĩra Ta ũguo Ngai. cenjiai mĩtugo, mwĩyamũre, mwĩya- mwĩ- Mwĩyaũrei mwĩyamũre. nguo ĩyo ĩthũkĩtio nĩ wĩhia. Yes. Ũguo Paulo eraga andũ atĩ, Mwĩyaũrei mũndũ ũcio wa tene. Na nĩkĩo ũhoro ũyũ ũragerekanio na kĩrĩkanĩro gĩa tene. Ehe. Thĩinĩ wa Kĩrĩkanĩro Gĩkũrũ andũ maacenjagia nguo physical kana Yes. nguo cia mwĩrĩ. Cia mwĩrĩ. No tuoka thĩinĩ wa Kĩrĩkanĩro Kĩerũ-rĩ, Paulo eraga andũ aya atĩrĩrĩ, Ĩyaũrai mũndũ ũrĩa wa tene Ĩĩ. ũrĩa ũthũkĩtio nĩ merirĩria moru, Yes. na mwĩhumbe mũndũ ũrĩa ũhanaine na Kristo, Ĩĩ. ũrĩa wĩ na ũthingu na ũtheru. Ĩĩ. Ũguo thĩinĩ wa maandĩko ihinda rĩrĩ tũrĩ-rĩ, kĩndũ kĩrĩa kĩrabatara rĩ nĩ gũcenjia kwa mĩtugo tũtirabatara gũcenjia nguo citũ Ĩĩ, tũrabatara ti nguo physical. twĩyaũre Ĩĩ. Ĩĩ, tũrabatara twĩyaũre maũndũ marĩa mataringaine na kwĩyamũrĩra ngai Ĩĩ. na twĩhumbe maũndũ marĩa megemaine na kristo kana twĩke maũndũ marĩa meringaine na njĩra koguo cia nĩ ũthingu. tũkarorere mĩtugo na tũcenjie mĩtugo na tũtige na njĩra cia waganu Ĩĩ. tũrũmĩrĩre nginyo cia kristo kũu nĩkuo kwĩhumba mũndũ ũrĩa mwerũ ũrĩa ũhanaine na kristo toguo mwĩhumbe nguo ingĩ mĩtugo ĩngĩ mĩerũ Mĩtugo ĩngĩ mĩerũ. kumana na ĩrĩa mũra- mũrekaga baadaye Ĩĩ. thank you Yes. Ũndũ ũcio ũngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda hihi tũrore andũ terĩ kana atatũ hihi mũndũ ũgwĩtwo Mũina wa Nyambura Ĩĩ. arĩa meyamũrire na tũrore hihi benefit cia kwĩyamũra kana meyamũrĩra Ngai rĩ nĩ atĩa mĩtũrĩre yao yathiaga na mbere. Ĩĩ. Mũndũ wa mbere ngwĩciragia twambe tũrore nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jusufu. Ũndũ ũgwĩtwo Jusufu. Jusufu aarĩ mũriũ wa Jakubu, Ĩĩ. ũrĩa warĩ wa mũtumia wake wetagwo Rakeli. Yes. Mũndũ ũyũ nĩendetwo nĩ ithe mũno, Ĩĩ. na Ngai nĩamuonetie kĩrĩa agatuĩka. Nĩ ma. Nĩamumĩrĩire na iroto na cioneki maita merĩ, Ĩĩ. na akamũtarĩria kĩrĩa agatuĩka. Yes. No he ũndũ ũmwe ũngenagia mũno wa mũndũ ũgwĩtwo Jusufu. Nĩ. Jusufu akinya kũrĩa Misiri-rĩ, Aha. ũngĩthoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 39-rĩ, Na mũrainĩ wa kenda-rĩ, Kĩambĩrĩria 39. ĩĩ, na mũrainĩ wa That's kenda, Genesis. maandĩko ma Ngai maraiga atĩrĩrĩ, Ĩĩ. na gũtirĩ mũndũ ũngĩ mũnene kũrĩ niĩ mũciĩ ũyũ, ningĩ gũtirĩ kĩndũ o na kĩ andigĩrĩirie tiga o we wiki, nĩ ũndũ wĩ mũtumia wake. Kaĩ ingĩkĩhota atĩa gwĩka ũndũ ta ũcio mũnene ũguo wa wa waganu o na njĩhie Ngai? ucio ni Jusufu akinya kwa mutumia wetagwo wa Potifaru Eh. hindi ya Jusufu akinyire kuria ri mutumia uyu ri na hĩndĩ ĩno rĩu after gũtahwo ni atahwo Nĩatahwo kwao. ni athie Misiri nĩ endio nĩ aria na ni nyina endio kwa mundu wetagwo Potifaru Eh. na mundu uyu akimwihoka mũthigari muno mũnene wa rĩu wa farao Eh, na mundu akimwihoka muno Eh. ona akimwihokera mucii wake Yes. tondu ngithoma thiini wa kiambiriria thate na nyie kiambiriria maandiko ma ngai maigaga atiriri nake ngai ari hamwe na jakubu Na ũndũ ũrĩa wothe ekaga nĩwagaacagĩra. Ũguo mwathi wake agĩkũũrana atĩrĩ, Kuuma Jusufu aingĩra nyũmba ĩno-rĩ, nĩndĩragaacĩra, na kĩrĩa kĩratũma ngaacĩre-rĩ, nĩ tondũ Jusufu Ngai wake e hamwe nake. Toguo mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mĩtugo yake ĩragĩrĩrĩka na ĩkendeka, kana agetĩkĩrĩka, nĩ tondũ nĩ mũndũ wĩyamũrĩire Ngai, na agakorwo nĩ mũndũ... ũcenjetie nguo, mĩtugo yake rĩ, nĩ nguo ehumbĩte o mũndũ ũrĩa wa kawaida, mũndũ ũretĩkĩrĩka. Toguo rĩu ona e nyũmba-inĩ ĩno, No nĩ onekire nĩ aretĩkĩrĩka. atĩkĩrĩkĩka. Na mwathi wake nĩ aratherũra na agataũkwo. Kĩrĩa kĩratũma athereme, Nĩ nĩ gũkorwo tondũ- ndĩ na mũndũ wĩtagwo Jusufu na Ngai wake hamwe nake. Yes. Na hau twathoma mũraini wa kenda-rĩ, nĩho ũgũkora mũtumia wa Potifaru akĩenda kũingĩria mũndũ ũgwĩtwo Jusufu magerio-inĩ ma gũtharia nake, kana ma Ĩĩ. gũkoma nake. Yes. Na hihi ũngĩyũria matukũ-inĩ maya tũrĩ, korwo nĩ ta ihinda rĩrĩ tũrĩ-rĩ, Ĩĩ. mũndũ ũyũ kĩndũ kĩa mbere arĩ mũtahe, ũguo nĩ na atahĩtwo nĩ yani nĩ endetio nĩ ariũ a nyina ũguo mũndũ he kĩndũ kĩmwe atarĩ nakĩo nĩ andicayaga gũkorwo akĩendwo tondũ andũ aya mamwendia na rĩu arĩ bũrũri wa ũgeni nendio eta ngombo ũguo mũndũ ũyũ hihi angĩonire mũndũ ũkũmuonia wendo rĩ nĩ angĩamũhĩmbĩirie na njĩra nene mũno tondũ nĩ aigua rĩu at least nĩ ndona mũndũ ũraiyũkia nĩ ndona mũndũ ũranyenda na hihi bado Jesu mũrĩkuo ndaũririkane matukũ maya arĩ o mwanake mũnini mũno ndakinyĩtio na mĩaka mĩrongo ĩtatũ Nĩguo. ũguo mũndũ ũyũ rĩ nĩ mũndũ wa ndawa ya thĩ wa gũtharia na hihi ona nĩ angĩaciririe atĩrĩrĩ ona ndatharia na mũtumia ũyũ rĩ gũtirĩ mũndũ ũkũmenya Gũtirĩ ũkũ- no Ah, Jesu nĩguo. akĩmenya o kĩndũ kĩmwe nĩ kũrĩ ngai ingĩhia ingĩkoma na mũtumia ũyũ A- a thikũ ici rĩ a thikũ ici maugaga ĩyo nĩ- ĩyo nĩ kĩrĩa nĩ bahati One. nĩ kwangukia Eh, muthenya wa umuthi nikio rakora nginya na kia nini Ah. nigirwo ni mutumia ĩni no ani ona undu ucio no utore withiri muno Eh, opportunity comes once One. in lifetime rĩu akona ĩno nĩ opportunity ndona Yaumĩra. rĩu gũkũ nĩ ndaumĩra rĩu niĩ ndĩthiaga na ngari ĩrĩa ngwenda One. ndĩthiaga ndĩrĩa kĩrĩa ndenda One. but Jusufu we nĩ aamũrire. Jusufu we nĩ aamũrĩte na akamenya atĩrĩ, Agĩtua o na rĩu korwo ndũrĩ haha-rĩ. waga kũmenyeka, Ii. tondũ maandĩko mangĩ moigaga atĩrĩrĩ, mũtumia wa Potifaru aambire akĩingata aruti arĩa angĩ a wĩra nja. Othe. Ũguo nĩ ambĩte akona opportunity ĩno nĩ njega twĩ na Jusufu, Ii. na hihi o na Jusufu nĩ angĩonire atĩrĩrĩ, hatirĩ mũndũ ũngĩ ũgũtaũkwo ũrĩa tweka na mũtumia ũyũ. Othe. No akĩra mũtumia ũyũ atĩrĩrĩ, Ii. mũndũ ũgwĩtwo Potifaru-rĩ, Ii. nĩ anjĩhokete, Ii. o na akanjĩhokera indo ciake ciothe. Kĩndũ kĩrĩa atanjĩhokeire, Ii. nowe. Nowe. tondũ wĩ mũtumia wake Yes. akiuga atĩrĩrĩ ingĩkĩhia wĩhia mũnene atĩa kana njĩke waganu ũyũ mbere ya ngai ũguo jakubu rĩ mũndũ witũ jusufu rĩ ona to potifa etigĩraga Eh. nĩ amenyaga kwĩ ngai akwĩhia na nĩkĩo araiga tondũ na atĩrĩrĩ andũ aruti a wĩra nĩ makũra Ĩĩ. ah, nĩ ũgũtigwo na mũtumia Ĩĩ. mũnene waku nĩ akwaga kũmenya Ĩĩ. no he ngai no he ngai ũrakuona ũrakuona ũrĩa ũreka ũguo nĩkĩo jesu araiga atĩrĩrĩ ingĩkĩhia wĩa wa ingĩgĩka waganu mũnene o atĩa njĩhie ngai wakwa Ĩĩ. ũguo to nĩ mũndũ weyamũrĩte rĩ Ũndũ ũcio nĩ watũmaga ambatĩre mũno, o na ũgatũma agacĩre mũno. Matukũ maya tũrĩ nĩ twanenda kũgacĩra, nĩ twanenda kwambatĩra igũrũ mũno, no nĩ twanaremwo nĩ kwĩyamũra. Toguo ndungata ya Ngai ĩtagwo Jusufu eyamũrĩire Ngai. Nĩ twanaremwo nĩ kũũrĩra magerio, ta ũrĩa ndungata ya Ngai ĩtagwo Jusufu yorĩire magerio macio. Na ũgakorwo nĩ tũrirĩirie Ngai atũhũthĩre na njĩra nene. Nĩ tondũ wa kũremwo nĩ gwĩthema maũndũ macio, Ngai witũ nĩ araga gũtũhũthĩra na njĩra nene ta ũrĩa kũngĩoneka kwagĩrĩire. Eh, kwenda kuga atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo we na ciugo cia ũnabii igũrũ rĩa mũtũrĩre waku kana ona gũkorwo we na rĩtana inene igũrũ rĩaku rĩtingĩtũma ũtuĩke kĩu ngai agĩte nĩ ũgũtuĩka nĩ kũrabatara wĩyamũre na njĩra ya mwanya nĩ kũrabatara ũtue matua ma gwĩtheria na kwĩyamũra mbere ya ngai

na nĩkĩo kuona ndungata ya ngai ĩtagwo vaũrũ thĩinĩ wa ibuku rĩa timotheo wa mbere mũrango wa mbere na mũraini wa ikũmi na inyanya nĩ ararĩria mwana wake wa kĩroho wetagwo timotheo akamwĩra atĩrĩrĩ timotheo ririkanaga ciugo cia ũnabii iria ciaririo igũrũ rĩaku nĩgetha igũteithagia kũrũa mbara njega ya wĩtĩkio ũguo ndĩrenda kuga atĩa o na hĩndĩ ĩrĩa ngai anatwĩta hĩndĩ ĩrĩa ngai anatũguũrĩria kĩrĩa endaga tũtuĩke hihi na njĩra ya cioneki hihi na njĩra ya iroto hihi na ciugo cia ũnabii ũndũ ũcio wiki ti mũiganu no ũndũ ũcio wagĩrĩirwo gũtũteithia kweherera wĩhia ũndũ ũcio wagĩrĩirwo gũtũteithia kũrũa mbara njega ya wĩtĩkio ũguo jusufu ataũkwo kĩrĩa ngai endaga agatuĩka rĩ ũndũ ũcio wamũteithĩrĩirie kũmenya ũrĩa kũriĩra mĩthiĩre yake Ũndũ ũcio ndwatũmire atuĩke careless. Ũndũ ũcio wamũteithirie kũmenya, nĩ ndĩrabatara kwĩyamũra, nĩ ndĩrabatara gwĩtheria, nĩ ndĩrabatara kwĩhotha kwĩ Ngai ũyũ owe wiki. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũgĩtwo Maina wa Nyambura, Ĩĩ. ũkoraga kũrĩ na andũ aingĩ mũno Yes. marĩ na rĩtana inene. Ĩĩ. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno manakona ciugo cia ũnabii cia mĩtũrĩre yao, ya kĩrĩa Ngai endaga magatuĩka. Na Ngai no No- akũgerie kĩgerio-inĩ ta kĩu kĩa Ĩĩ. Jusufu.

kũringana na ũrĩa ngai angĩona kwagĩrĩire na nĩ ngwenda kũhe mũhano wa mũndũ ũmwe warĩ na rĩtana inene mũno wetagwo samsoni mũndũ tũĩ rũgano rwake Ĩ, Samson. mũndũ gwĩtwo samsoni rĩ Jamba. gũciarwo gwake gũtiarĩ gwa kawaida gwahũthĩkĩte mũraika wa ngai oke atangathe kwĩ manoa na mũtumia wake atĩ nĩ mekũgĩa mwana ũguo gũciarwo kwa mũndũ gwĩtwo samsoni rĩ Ũguo kwa aciarwo- kĩndũ kĩa mbere gwatangathĩtwo nĩ mũnabi- nĩ mũraika wa ngai mũraika o ta ũrĩa mũraika nĩwe kristo aciarirwo watũmĩtwo Ĩĩ. na nĩ andũ anini mũno thĩinĩ wa maandĩko ũngĩkora Ĩĩ. atĩ ngai atũmaga mũraika ere mũndũ ũcio nĩ ekũgĩa mwana Ĩĩ. ũguo mũndũ ũgwĩtwo samson rĩ mũraika nĩwe watũmirwo na akĩheana nginya mawatho ma ũrĩa nyina agĩrĩirwo kwĩiga mahinda macio akuĩte ihu agĩcoka akĩheana mawatho ma ũrĩa mwana ũyũ agĩrĩirwo gũkũra Ĩĩ. ũguo mũndũ ũgwĩtwo samson rĩ arĩ Aciarirwo na na njĩra rĩtana ya inene mwanya. mũno Ĩĩ. Na mũndũ ũgwĩtwo Samsoni aciarwo-rĩ, maandĩko ma Ngai moigaga atĩrĩrĩ, roho wa Ngai ũkĩmũhĩka akĩgĩa hinya. Ũguo kĩndũ kĩa mbere, akĩanĩrĩrwo nĩ mũraika nĩ egũciarwo. Ũndũ wa kerĩ, aciarwo roho wa Ngai ũkĩgĩa igũrũ rĩake, ũkĩmũhĩka akĩgĩa hinya. No ũngĩthoma immediately thutha wa Samsoni gũciarwo-rĩ, chapter ĩyo ĩrũmagĩrĩra maandĩko ma Ngai moigaga atĩrĩrĩ, akĩĩrirĩria mũndũ-wa-nja kuuma itũũra rĩetagwo Timna. ũguo mũndũ ũrĩa gwĩtĩtwo na rĩĩta rĩnene mũno Eh. arũrĩre ngai arũrĩre ciana cia ngai Eh. matige kũhinyĩrĩrio nĩ afilisti Afilisti. no kĩndũ kĩa mbere ahĩkwo nĩ roho wa ngai agĩa hinya-rĩ Aha. ambire kwĩrirĩria mũtumia mũfilisti Hehe. ũguo mũndũ ũyũ-rĩ Eh. nĩ amba moranwo na ngai wa mbere nĩ merirĩria Eh, amberirĩria mũtumia mũfilisti na tiga rĩu mũndũ samson we mwenyewe ona isiraeli ya kawaida matietĩkĩrĩtio kũhikania na andũ a tondũ na ndũrĩrĩ. ithuĩ o ũmũthĩ Andũ matongoragio nĩ merioria makamũhĩngĩca. Ĩĩ ũgakora mũndũ nĩ ona chance handũ, ona nĩ mwandĩke handũ, merirĩria ona kĩrĩ ona kũu, erirĩria chance ĩkorĩra hau. Ũgakora mũndũ nĩ andĩkwo kambuni nene, eke agathiĩ akerirĩria gacohi, akona andũ marĩ o gĩkeno kĩrĩa menakĩo, agakerirĩria, ũndũ ũcio akahorera thĩ ha?

nĩ merirĩria nĩ merire nĩ kũremwo nĩ kwĩyamũrĩra kwĩyamũrĩra ngai Ĩĩ. ũgakorwo rĩu wona waheo tungata thĩinĩ waku na roho ũgĩe thĩinĩ waku Ĩĩ. ũkaga kwĩyamũrĩra ngai Eh, ngai no erekanagia nawe ona wena retana inene mũndũ gwĩtwo mũina wa nyambura o toguo samson ateanĩirio na rĩkĩo ũkora ndungata ya mũndũ gwĩtwo samson rĩ Ĩĩ. erirĩria mũhiki ũcio amũhikia rĩ yes Eh, ũndũ wa kerĩ ũngĩthoma chapter ĩyo rũmĩrĩ ũngĩthoma kĩhau kĩa ndanda rĩ Eh. ũkora rĩu tiga kwĩrirĩria mũndũ ũcio rĩ Ĩĩ. agĩthire gatũra kangĩ getagwo ga soreku Soreku. no sorry gatũra getagwo gaza na ikũrũka kũu rĩ Ĩĩ. ndũ kũu ningĩ ona ti mũtumia eyonire Aha. maandĩko ma ngai maigaga akĩona mũmaraya He. akĩrĩria gũkoma nake ũguo mũndũ Ti wa gwĩtwo mũtumia. Samsoni rĩ Ĩĩ. wathani wake no ũrathiĩ ũkĩrĩrĩirie Ũkĩrĩrĩirie, Ha mbere ũkĩrĩrĩirie. kuonete mũndũ mũfilisti Nĩ ũngĩcama mehia. Ĩĩ. Wa Nĩ mbere- wamacama nĩ ũguo. Ĩĩ. Ĩĩ. Mwaha mbere ngwambĩte kuona mũtumia mũfilisti amwĩrirĩria Ĩĩ. no akinya kũndũ gwĩtagwo gaza rĩ Ĩĩ. rĩu ningĩ nĩ mũmaraya rĩu ndarĩ nabatara mũtumia Aca. arenda kũhũra ũmaraya arenda Ũmaraya. kũhikia mũndũ ũcio Eh. arenda kũhũra ũmaraya na ndĩrathoma rũgano rũu rwa samson rũkanjĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ. gatũra gaka getagwo timi na gaka kambĩte kuona mũtumia wa mbere rĩ Ĩĩ. karĩ gatũra karĩ gũkuhĩ mũno nake kana karĩ mairũ ta ithathatũ kuma kwao mũciĩ kwao Ĩĩ. no itũra rĩ- rĩetagwo gaza rĩ rĩarĩ kũraihu mũno na mũciĩ wa samsoni Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Nĩ o ũrĩa athiaga Samsoni athiĩte. araikũrũka kĩanda, Ĩĩ. o ũrĩa arathiĩ akĩaganaga, Noguo. noguo arathiĩ akĩrũanagwo na Ngai, Aremeirwo na noguo Ngai. arathiĩ athiĩte kũnene. Kũne- na ũranĩtwo nginya na kwao Ĩĩ, noranĩtwo na Ngai. Ĩĩ. Na finally agakinya kũndũ gwĩtagwo Soreku agakwa moko-inĩ ma mũndũ wetagwo Delila. ehe akinya rĩu coreku Ĩĩ, akinya kũu-rĩ, Ĩĩ. nĩ tũĩ rũgano rwa Samsoni ũrĩa rwarekereirie, mũndũ wamũrĩtwo nĩ Ngai arũgerere Isiraeli, mũndũ wahũthĩrĩtwo nĩ Ngai na njĩra nene mũno, Ĩĩ. arigĩrĩirie gũkuanĩra na Afilisti akũrĩtwo maitho.